ס'איז געווען א מענטש וואס האט געהאט זייער אסאך איבעריגע געלט און זייער אסאך איבעריגע צייט, און ער האט געוואלט טעסטן א געוויסע וועג וויאזוי מענטשן ריעקטן צו זאכן, ער איז זיי געגאנגען און ער האט אנגערופן, די גרעסטע ווייאליניסט אין די וועלט אויף יענע צייט, דזשאשוע בעל, און אזוי ווי די סדר איז אין די אלע גרויסע שטעט, אין די סאבוועיס זיצן האומלעס מענטשן, און זיי זיצן דארטן איינער מיט א קלערינעט, איינער מיט א סעקסאפאן מיט א קליינע פישקעלע, און. מענטשן וואס האבן רחמנות לייגן אריין אפאר דאלער, רופט ער אן דעם גרויסן ווייאליניסט וואס איז וועלטס בארימט, א קאנצערט פון אים קאסט הונדרעטער דאלער די ביליגסטע טיקעט, פרעגט אים צו ער וואלט ווען געקומען פאר אפאר דאלער זיך פארשטעלן ווי א האומלעס, זיצן אין די טרעין סטעישאן מיט א פושקעלע און מענטשן זאלן דורכגיין, ער וויל זען צו מענטשן כאפן וואס דאס איז, אדער מענטשן האבן פלעין דורכער? דו ביסט נארמאל? איך זאל מיך גיין פארשעמען? טאנאנאנא. זאג מיר א פרייז! מיליאן דאלער! שטעלט זיך אהן אין וואשינגטאן די סי ראש האוער, די דירה איז געווען פון זיבענע צופרי ביז צענע, ער זיצט דארטן און מען זעהט ס'איז אפגעכאפט, ס'איז דא קעמרע פוטעדזש, מ'זעט ס'קומען מענטשן גייען אדורך, יעדע זיבן און זיבעציגסטע מענטש לייגט אריין א קוואדער, א ניקל, מ'זעט ס'ווערט שוין אכט אזייגער קינדער קומען אין סקול, זיי ווילן זיך אפשטעלן, די מאמעס שלעפן זיך, קום קום ס'נישטא קיין צייט יעצט, מ'דארף גיין מ'דארף כאפן די טרעין מ'דארף גיין אין סקול, מענטשן וואקן אזוי אדורך, און ביז צען אזייגער קיינער האט זיך נישט אפגעשטעלט. די אייבישטער האט אונז אראפ געלייגט דיימאנדס, די אייבישטער האט אונז אראפ געלייגט דיימאנדס ווי מען גייט, מענטשן זענען נאראנים, מענטשן זענען נאריש, מען שטעלט זיך נישט אראפ אויפהייבן אן דיימאנדס. טייערע פריינט, וואס זענען די דיימאנדס? סאטמאר רב זכר צדיק לברכה אין וויליאמסבורג, ס'איז געווען אין יענע יארן מענטשן פון די איסט סייד וואס פלעגן אריבער וואקן, די וויליאמסבורג ברידזש צו קומען צום רבינ'ס שלשידעס תורה. איינמאל אין א שטארקע פראסט איז געקומען א איד איינער אליינס נישט געהאט קיין חברים איז געקומען אליינס און איבערגעבלאקט דעם בריק און איז געגאנגען זאגן א גוטע וואך ר' יאסל אשכנזי דער רבינ'ס גאבע געזאגט פארן רבין ער האט געוואלט מאכן דעם איד גוט פילן. זאגט דער רבי, דער איד האט אריבערגעוואקט דעם בריק, אמת אז מיט ארויפלייגן אויף יענע וועלט די גאנצן בריק אויפן וואגשאל פון די מצוות איז דער רבי געווארן זייער ערנסט, און דער רבי האט געזאגט הונדרעט פראצענט יאסל, וויפיל די בריק וועגט ווייסטו, וויפיל איין ריאה אסירה וועגט ווייסטו נישט. אונז האט די אייבערשטער געפלאנצט אין דיימאנס, דאס מיינט אז יעדעס מאל א מענטש גייט אין גאס און ער האלט זיך איין פון א רעה אסירה וועגט דאס מער ווי די וויליאמסבורג בריק, האסט איינמאל פארפאסט, זעקס מאל פארפאסט. ס'קומט נאך. חזק חזק.